Vawiin ni hi Sunday ni sawmhnih pakua November ni sawmhnih pakua a ni a, ih hrileng vangin ka inkhawm thei lo rei tawh khawp mai a, hei thla riat lai vel chu inkhawm thei tawh lo a ni a, eh chuvang chuan hei kartluanin hnate kan han thawk ve mah ni ih chhungkaw pawi pang mah ni, ihh pawi pang te dawr lam te hnathawh lampang te ti khan kan han thawk ve a in rin hi ehh sunday hun awl inkhawm fel ta lo rau rau kan ti a kan han dap ve thin te khan chhuak a ni a vawiin ni pawh chhuak zauh zauh bawk a umm tunah hianin pu run tlang pu run tlangah kal kan tum a ihh-- Mahse chawngtuiah hianin quarantine an awm an tia niminah pawh khan coffee ah hian mithi an awm a chu pawh chu tum an rawn kal ngam lo ih hri an hlau an tia mahse chuan hei kan kal lui chu nia enge kan lut thei dawn em chu kan hre lova kan lut theih loh leh kan haw leh a ni mai ang a ah kha chu pawi pawh kan ti chhuang lo va.

ih chawngpuiah kal kan tum a ni a kan kal dawn bawk a a tir chu chawng eh tar coffee kha hmuh tel vek a ni a tichuan mahse coffee chu chawngpuiin mi tar lo ni hei eng vek in e tlan a har duk hei a hin pu lai vel pawh i ka tui chhiah a pawh chu an lut tep a a lain an chawl lawk a mai hi kan zir lawk a

Huai tih a tel a, Rahuai pu emaw a ni alawm em em lem lo a ni, Thlai Phihna pu ah sorry Khuangthera pu tih vel ai chuan Huai pu tih chu a rawn tih a, tunah ka la ngaihtuah chin a, a hmun hma hi hriatchian hlim ila la luh.

Chuan tunah khan an phal leh phal loh kan zawt a, an phal a, an kal zel dawn a ni. Khi ti lai tlang khi purun tlang chu nih hi, sang lai ber hi. Tunah hian South Chawngtui kan thleng dawn a. an tino ngai lo ai ka tlang rawh tlang rawh chuan nula an lo ding thap mai a ni tunah khan aw. Chang tui khuang an lut tep a ni. Chu sa chawng tui khua chu nia khi khi purun tlang awm a ni.

hi lai khi purun tlang chu ni a to a rawm a hei biakin a ni a hi

mina lu du du in phala ngam o thil kan zot du sia zot top ro kha kha hi sau chung tui ani a hi feel khop mai hai khi lai puru tlang ma ta hian kan don ani

Hetiang hian Bike chu la kal thei theuh ni lai chu chu hriat a. Ole ole. I hi purun tlang peng chu ni a. Ai khula khun tui khura ma no pang ho. Hello cheng alang thei hello. Yo. Come on man. Ti purun tlang a kan kal thin don ani. Tuna hian dar khat le. Che dan sang ente. khat leh li khat he meeting hriat nge ka lang aw ka lang aw oh helai hi inkhel nawk awm bawk rak e hei inkhel nan lo nei nuam tuk a nih hi helai te hi hei helai inkhel nih hi hei sau chong tui naupang ho chho nghal vut mai ni chho char char dawn ni

tunah hian hun tlangah min kal a hei sunday te inkhawm theih loh tak siam chuanin hun awl kan tih hun tlang an kal a nuam reuh khawp mai rin ain kawng chu ka thlak deuh. Kawr kan phelh tum tum mai a ni. Kawr ka phei lo a, chuan hei an thian te hi khum lam hei a khaw nei tute lampang a ni a, hei chu chawngpui a ni a, ka rawn tlang hi Mizoram tlang san sang lamah hian sawmpahnih na nia meter sangkhat zasarih sawmnga paruk a ni. Chhiat dan chuan tlang nuam reuh khawp mai. Mahse hei a in hi a rawp deuh hlek tho a, sak tak chu hau tak ngawt ang. Chhan chu kung reng thiar chho peih awm loh em mai. An thi heng sa tur ringawt pawhin hah pui ngawt ang. Saw lampang khu lai khu vanlai phai nawt vanlai phai lei let a ni a, chuan he lampang pawhin nawt vanlai phai lei let deuh nia. Saw saw nawt vanlai phai khu a issue a ni ta a.

tunah hian kan haw thla dawn ta a chuanin hela in thlan eh thlan lung tih lehma an lung a lo lung phun awm a hemi in ziak hi chhiar ho har ve pakhat pahnih pathum awm an chhiar ang purun tlang eh kum changa zakua sawmruk a bang hi-- ni ni sawm pawh tha sawm pakhat sanghnih pathum hian kan lawn si lalkima sdo pwd eh, lalhming lal Hming Lil Hming Lian a eh VLW F I hnuna driver chuan Hnahthian eh Meter a nih hi Meter Sangha Zasarih Sawmruk Purun Tlang Meter Sangha Zasarih sawmruk a sang hi ehh ni sawm pariat thlasawn pakhat sang ni pathum hian kan lawn ehh sri lalkima sgo pwd ehh lalhming liana vlw fai hnuna driver hnah thian chuan pakhat hi he pu rawn tlang hming thang tak hi vawiin sawmpanga thlasawm pakhat sanga chu kua sawmkua paruk hian-- Ka tlawh eee si chhiar theih tawh loh hnu lampang chu ro ro hnun a ni RK RK hmangaih a. Director SOF School Education vawin hian date ni sawm mui ni sawm hnih pakua thla li sang zuka sawm kaw paruk hian he tlang hming thang tak hi ka tlawh. Hei chu Lunglei East tih chiah a chhiar theih hming a lang lo. Lung pathum awm mai. Kan chhaw dawn a hei. Hei hi kan thian lo kal ve te a ni. Kan haw ang tih ni chu hriat a nen. Let's go.

ih an chho kal char char ta a tin an chhuk kal leh dawn char char a ni kawng hi te a lian lem lo ka lawn peih lo ih helai hi kan awmna kha a nia.

Heng te hi Sunday khi ni si ang vinni te hi aw nal takin thawmhnaw mahni chaw kan neih that te inbela inkhawm te a theih si lova Tiangin kan tel lai ta mai mai chu ni si a, kan hrileng vang ni maw? Thinrim rimhak thlak zawk a ni, dik taka tih chuan a thinrim thlak a ni, kan hrileng hi chu inkhawm te hi tlak awm tawh khawp mai, a ni ang pawh hetianga hun han reng hi. Hmingara Hmingte Haranga Hmingte kan hming tuai thung ani chu ni Hmingte hming thate Hmingte nei le tura ngai la Han thar ni te Nei ngai hiang an ti ka ring ani Kan hmu vai tan Inkhua kan hnaih tawh viau mai chu naupang chu sawt khawp mai ta ni. Khua a lang ta viau mai. Khua a ni a.